Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Jaku kunsi aku sekali tu iya nya berambaika jaku pengerindu ti tulin ti bendar. Kitai ninga jaku tu selalu dikena dalam bup cherita, dalam lagu, dalam jaku kenang, dalam tukis ti dikarang sida ti landik-landik. Bup Kudus kitai Kristian endang sigi diisi ulih jaku pengerindu. Tauka nya, pengerindu Allatala ke mensia, pia mega pengerindu mensia ke kereja dosa ti ngujungka mensia diserara ari Allatala belama iya. Pengerindu selalu diimbai enggau leka jaku penangi. Chunto, dua iku indu bidan bansa Hebrew ti benama Siprah seduai Puah, pengawa seduai ngintu indu orang Hebrew lebuh sida beranak. Seduai diperintah ulih raja ti megai perintah menua Ejip munuh semua anak orang Hebrew ke baru ada, enti iya lelaki. Bup pemansut nulis, bidan dua iku nya orang ke nangika Allah Taala. Nya alai seduai enggai nitihka jaku raja, tang nejuka anak ke lelaki idup. Pengerindu seduai ti tulin ke Allah Taala dipandangka ba pengawa seduai ke ngereja peneka Allah Taala lalu nulak perintah raja. Nulis ngagai orang ti arapka Jesus Kristus di Rome, Paul nulis, Rindu enggau pengabis ati, Rome bagi dua belas ayat semilan. Paul ngajar Kristian di Rome minta sida rindu enggau pengabis ati, ukai pengerindu ti naka di mulut aja. Ukai mega pengerindu ti bambi ulih ari orang ti alah ketegal jaku manis, jaku umbuk, tauka jaku pujuk. Paul meransang Kristian. Awakka sida bempu pengerindu ti sebaka enggau pengerindu Allah Taala ti bendar, pengerindu ti enda ngira mensia ngena chara mensia. Pengerindu Allah Taala dikelala nyata dalam pengidup, ajar, enggau pengawa Tuhan Jesus Kristus. Pengerindu Allah Taala ti dipandangka Jesus lebuh iya ngebendarka, nejuk, siku indu ke bedosa, ngemasahka kaki iya ngena ai mata iya, Ngendas kaki iya ngena buk iya, nyium lalu natak kaki iya enggau minyak wangi. Luk bagi tujuh, ayat tiga puluh tujuh enggau tiga puluh lapan. Kedua, pengerindu Allah Taala dipandangka Jesus lebuh iya datai ngagai rumah Sakeus, kepala orang ti ngumpul chukai. Ba penemu orang mayuh, Zakeus tu orang ke bedosa, Luke bagi semilan belas ayat dua enggau ayat tujuh. Tang ba Jesus, iya mega peturun Abraham, ayat sepuluh, ti dikumbai lurus di dalam Rom bagi empat ayat dua puluh dua. Orang ti ninga arap lalu ngasika jaku Jesus diberi kuasa nyadi anak Allah Taala. Ukai bepun ari pengawa manah ti dikereja sida, tang ketegal pemesai pengerindu iya. Pengerindu ti enggau pengabis ati begedika penyai sereta bepegai teguh ba utai ti badas, Rom bagi dua belas ayat semilan. Pengerindu ti enggau pengabis ati ngenyauhka kitai ari semua pekara ti dikenggaika Allah Taala sereta tau ngemediska orang bukai. tang bepegai teguh ba utai ti badas, ti lurus, ti tuchi, ti ngemuliaka Allah Taala sereta merekatka orang bukai. Pengerindu ti enggau pengabis ati ngasuh kitai enda lembau, tang seruran rajin nitihka Roh Kudus sereta bekereja ke Tuhan. Enda mantul tang liat ati natka pemerinsa. Mayuh pekara ti tau ngasuh kitai mansang lembau sereta mantul nitihka Perintah Allah Taala di dunya tu. Penyakit Covid semilan belas udah ngujungka gerija kitai lama amat ditutup. Udah kitai dikebendarka besembiang ngena rumah gerija baru, Nyau lembau kitai angkat dani tumu pagi laban kitai udah telebok dani laun mayuh hari minggu. Utai ti ngasuh mantul endang majak mayuh semayuh majak betambah ninting hari. Nyau meh kebuah Paul nangkan kitai enda tau enda liat ati natka pemerinsa, liat ati natka penguji. Nyau mega kebuah Paul besan kitai anang enda bepegai teguh ba utai ti badas. Pengingin tubuh enggau utai dunya udah mujur madamka pengerindu mensia ke alah kala. Regangka diasuh Tuhan Jesus san semua murid iya sigi amat berat, nya meh kebuah mayuh enggai agi lalu badu ngesan nya. Engka kitai enda ingat agi, Tuhan udah meri kitai penyaup siku roh pemendar, awakka iya nyaup lebuh tangkun ke desan kitai nya betambah berat. Tuhan Jesus enda meransang kitai malik ke belakang ngagai pengidup lama kitai, ku iya. Orang ke belabuh ngeradu tanah lalu malik ke belakang enda tau nyadi nembiak Perintah Allah Taala, Luke bagi semilan ayat enam puluh dua. Pengerindu ti enggau pengabis ati meri utai enggau ati gaga ngagai nembiak Tuhan nitihka guna sida. Allah Taala balat rindu. Amat-amat rindu. Rindu enggau pengebis ati. Iya meri Anak Tunggal Iya nya, ku Jesus. Tuhan Jesus balat rindu ke dunya. Iya nejuka diri diperinsa datai ke mati awakka nebus mensia. Ulih ti amat-amat rindu ke mensia, Jesus nyakal runding pita ti nagang iya mansang ngagai Jerusalem lalu natka diri diperinsa lalu dibunuh. Ku Jesus, Rari nuan ari Aku, Sitan! Nuan mampang jalai Aku, laban nuan berundingka utai mensia, ukai utai Allah Taala. Jalai Jesus iya nya jalai mati atas regan. Paul ngasuh nembiak Allah Taala bechuntoka Allah Taala. Allah Taala balat rindu, amat-amat rindu, rindu enggau pengebis ati, Iya meri Anak Tunggal Iya. Dalam bup pemansut, Allah Taala madah kediri udah meda pemedis bala nembiak Aku ti diperinsa orang di menua Ejip. Aku udah ninga sida ngangau minta diri dilepas ari mandor ke ngemataka sida. Aku nemu pemalat sida kena perinsa. Bagi tiga ayat tujuh. Lalu ba ayat semilan bisi ditulis, Aku udah ninga sabak bala nembiak Aku, lalu Aku udah meda chara orang Ejip nekanka pengidup sida. Tegal ti balat rinduka nembiak iya, nya alai Aku nurun laban deka ngelepaska sida ari jari orang Ejip, lalu mai sida pansut ari menua Ejip ngagai menua ti luas, menua ti kaya sereta ami. Allah Taala enda ngetu naka meda, ninga, tauka nemu aja. Pengerindu Iya ti tulin lalu begerak. Iya nurun laban deka ngelepas lalu mai sida ngagai menua ti luas, menua ti kaya sereta ami. Semina pengerindu ti enggau pengebis ati baka Allah Taala deka meri utai enggau ati gaga. Meri ketegal pengerindu ti enggau pengebis ati enda ngiga balas ari orang ti nerima. Lebuh orang datai minta saup kitai, kati kitai meri bantu enggau ati ti gaga? Kitai mensia lubah meri taja kitai bisi utai diberi. Lalu lebuh kitai meri, kitai minta dikenang, kitai rindu dipuji. Pengerindu ti enggau pengabis ati nyambut temuai ngagai rumah sida enggau besai basa. Beteladanka Abraham ba Bup Pemungkal bagi lapan belas, iya tepedaka tiga iku lelaki lalu belanda ngambat sida. Iya ngasuh sida ngetu di langkau kain iya, lalu bejaku, Aku sedia deka ngintu kita tiga mai ai kena kita tiga masuk kaki. Aku mega deka mai pemakai, kita udah datai di rumah aku, nya alai awakka aku ngintu kita tiga. Iya beguai-guai tama ngagai langkau kain iya lalu ngasuh Sarah manggang ruti ari tepung ti pemadu alus. Iya belanda ngagai raban jelu sapi lalu nangkap siku anak sapi ti gemu sereta diserah iya ngagai ulun iya ti lalu mela jelu nya. Iya lalu ngenahka pemakai nya di mua sida tiga lalu sida tiga makai. Ari peneka ati iya empu, iya belanda ngambat sereta ngiruh diri nyediaka utai ti dinahka iya ngagai temuai nya. Pengerindu ti enggau pengabis ati enda malas penyai enggau penyai tang merekatka orang ke merinsa sereta nyumpah sida. Saint Peter sepenemu enggau Paul lebuh iya nulis, Anang malas penyai enggau penyai. Tauka jaku Kelese ngena jaku Kelese. Tang balas jaku Kelese ngena jaku berkat. Lalu iya nambah, Tu meh kebuah kita dikangau ngambika kita bulih berkat, satu Peter bagi tiga ayat semilan. Peter ngasuh kitai malik ngagai Jesus nyadika teladan, ku iya, Lebuh iya dikeduan, iya enda malas, lebuh iya diperinsa, iya enda ngemba orang, tang iya nyerahka diri ngagai Allah Taala ke ngakim ngena pengelurus, satu Peter bagi dua ayat dua puluh tiga. Pengerindu ti enggau pengabis ati enda ngeninggika sereta ngenyumbungka diri tang begulai enggau orang ke baruh ati. Anang ngeninggika diri, anang sumbung tang begulai enggau orang ke baruh ati. Penyumbung enggau ngeninggika diri tu dua iti gaya pendiau ke nyerara kitai ari orang mayuh. Penulis bup jaku dalam nulis. Penyumbung nuju ngagai pengerusak lalu ati ti tinggi ngasuh nuan rebah bagi enam belas ayat lapan belas lalu ba ayat lima bisi ditulis, Tuhan begedi ke semua orang ke sumbung, Iya enggai sekali-kali nejuka sida enda diukum. Pita mesan nembiak Allah Taala, ku iya, Semua kita enda tau enda baruh ati lebuh kita begulai enggau pangan diri. Laban, Allah Taala ngelaban orang ke sumbung, tang ngayanka pengasih ngagai orang ke baruh ati. Nya alai, diau enggau ati ti baruh di baruh jari Allah Taala ti bekuasa, ngambika Iya ngangkatka kita tinggi ba maya ti patut. Satu Peter bagi lima ayat lima ngagai ayat enam. Pengerindu tinggal pengabis ati, meri pemakai ngagai munsuh ti lapar, meri ai ngagai iya ke aus. Ukai semina kitai enda diasuh malas penyai enggau penyai, tang kitai diajar rinduka munsuh kita lalu besampika orang ti merinsaka kita. Tu peneka enggau ajar Tuhan Jesus Kristus. Tang nama utai ti disampika kitai ke munsuh kitai? Uji kitai sama nanya diri, Nama utai ti dasuh kitai kereja Allah Taala ke sida ti enda sepenemu enggau kitai? Dinga, tu sampi Tuhan Jesus lebuh iya deregang, ku iya, Apai, ampun sida, laban sida enda nemu utai ti dikereja diri. Luk, bagi dua puluh tiga ayat tiga puluh empat. Menyadi, pengerindu kitai ti arapka Jesus Kristus enda tau enda jauh lebih tinggi ari pengerindu mensia di dunya tu. Aram kitai tudah nyadika garam dunya, rinduka pangan diri, ukai ngena leka jaku tauka ngena utai ti disebut aja, tang ngena pemendar enggau pengawa ti dikereja kitai, satu John bagi tiga ayat lapan belas. Sama-sama meh kitai besampi, Minta ngambika kitai tau rinduka pangan diri enggau pengabis ati, ngenggai sereta begedika mayuh macham penyai, bepegai teguh ba utai ti badas, rinduka pangan diri, ngayanka basa ngagai pangan diri. Berekat Allah Taala ti Pemadu Bekuasa, ti penuh ulih pengasih, enggau semua kitai ari ditu dataika belama-lama iya. Di dalam nama Apai, enggau Anak, enggau Roh Kudus. Amen.